F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba t'Alla, u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll.
Sellmu lil ħutna kollha, komunità parrokkjali tagħna ta' Ta' Xbiex, kif ukoll lil dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz tal-Facebook. Segwu din l-Ewkaristija llum il-Ħadd Jum il-Mulej. Illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra t-tlugħ tal-Mulej Ġesù fis-sema. Illum hija l-festa tal-Ġenna. Nofru din il-quddiesa għar-ruħ Alfred Aquilina, Giovanna u Nicola Aquilina u Mary u Joseph Vella. Nisqa' 'l Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, jien għallimt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, u billi ħallejt il-milied. Ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob mill-Imqaddsa Marija Dei Verċni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej għall-għatja tagħna. Ħenn għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena.
Kristu ħniena. Kristu ħniena.
Mulej ħniena. Mulej ħniena. Infaħħru lil Alla flimkien. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewwiet. U paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħħruk, innebbuk, nadurawk, nagħtu mġiegħ. Irroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek, Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej, Ibn waħdieni Ġesù Kristu, U li Alla magħruf t'Alla minn il-Missier. Int li tneħħi l-qlubit tad-dinja, għen għalina. Int li tneħħi l-qlubit tad-dinja, ilqa' t-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, għen għalina. Għaliex Inti waħdek qaddis, Inti waħdek Mulej, Inti waħdek fl-għoli Ġesù Kristu, mal-Ispirtu s-Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Ammen. Nitolbu, O Alla li tista' kollox, agħmel li f'ferħ qaddis inroddulek ħajr għax Kristu Ibnek bi tlugħ tiegħu fis-sema jmexxina bla għeda 'l quddiem fit-triq tagħna lejk u jimliena bit-tama li aħna l-Ġisem tiegħu qed naslu wkoll għal dik il-glorja li fiha daħal hu r-Ras tagħna, Ibnek Ġesù Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta' dejjem.
Bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Appostli Fl-ewwel rakkont tiegħi, Teofalu, tkellimt fuq dak kollu li Ġesù kien għamel u għallem, minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema. wara li permezz tal-Ispirtu s-Santu ta l-ordnijiet tiegħu lill-appostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u thom ħafna provi li hu ħaj. F'erbgħin jum rawh kemm-il darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-Saltna t'Alla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-Missier, li fuqha qalilhom, Smajtu x'kont għedtilkom, 'Ġwanni għammed bl-ilma, imma intom fi ftit jiem oħra titgħammdu bl-Ispirtu s-Santu. Kif kien flimkien, staqsewh, Mulej, hu dan iż-żmien li fih int se terġa' twaqqaf is-Saltna ta' Iżrael? Hu weġibhom, Mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu l-waqt u ż-żmien li l-Missier għażel bis-setgħa tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu s-Santu, intom tirċievu l-qawwa, u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Lhudija kollha, u s-Samarija, u sa truf l-art. Wara li qal dan, huma u jersqu lejh, kien maħud 'il fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu b'għajnejhom fis-sema jħarsu lejn ħsejjer, f'daqqa waħda dehru ħdejhom żewġt irġiel liebsin l-abjad u qalulhom, Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesù li kien maħud minn magħkom lejn is-sema, għad jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-Kelma tal-Mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Għas-Salm Responsorjali ngħidu flimkien, Telgħa Alla b'għajjat ta' ferħ. Telgħa Alla b'għajjat ta' ferħ. Popli kollha, ċapċpu jdejkom, għajtu b'leħen ta' ferħ lil Alla, għax il-Mulej il-Għoli hu tal-biża', sultan kbir fuq l-art kollha. Flimkien, Telgħa Alla b'għajjat ta' ferħ! Telgħa Alla b'għajjat ta' ferħ! Il-Mulej bid-daqq tat-trombi! Għannu lil Alla, għannu! Għannu lis-Sultan tagħna, għannu! Ngħidu flimkien, Telgħa Alla b'għajjat ta' ferħ! Għax Alla hi s-sultan tal-art kollha. Għallulu bis-sengħa għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha. Joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Flimkien, Tela' Alla bajjat ta' ferħ. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Efesin, UT. Alla ta' Sidna Ġesù Kristu, il-Missier tal-glorja, jagħtikom spirtu ta' għerf u rivilazzjoni biex tagħrfuh sewwa. U jdawwlilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tagħrfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom, x'inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li takom taqsmu mal-qaddisin. Tagħrfu x'inhu l-kobor bla qies tas-setgħa tiegħu fina li għemminna, skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu, li ħaddem fi Kristu, meta qajmu mill-imwiet, u qiegħdu fil-leminija tiegħu fis-smewwiet, 'il fuq minn kull saltna u setgħa, minn kull qawwa u ħakma, 'il fuq minn kull isem li jissemma, mhux biss għaż-żmien t'issa, imma wkoll għal li ġej.

Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Dak iż-żmien il-ħdax id-dixxiplu telqu lejn il-Galilea u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesù. Kif rawh, inxteħtu quddiemu, għalkemm xi wħud iddubutaw. Ġesù resaq ikellimhom u qalilhom, Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxipli lill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. U għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-kelma tal-Mulej.
Ħuti qegħdin niċċelebraw din is-solennità tat-tlugħ tal-Mulej Ġesù fis-sema. U x'inhuwa s-sinifikat profond tal-kelma li tatna l-Knisja llum? Ġesù li jirritorna għal għand il-Missier. Xi jfisser? Jindika li d-destin aħħari tal-ħajja tagħna u l-istorja umana jiżbukkaw fl-eternità. Alla, Alla nnifsu. Għaliex id-destin tagħna huwa hu u mhux it-trab. Il-ħajja umana u l-istorja umana jispiċċaw fih għax hu ħalaqna lih. Aħna maħluqin għas-sema. Ġesù fl-aħħar ikla l-appostli qalilhom, Sejjer inħejjilkom post. Dan huwa messaġġ ta' tama, messaġġ ta' dawl. Mulej Ġesù ħejjielna post ħdejh. U aħna mexjin lejn din it-tama, lejn dan id-dawl, lejn din is-saltna tad-dawl. Għaliex huwa hu s-Sid tal-istorja. Ġesù, fina, il-ħażen ma jista' jagħmlilna xejn. Għaliex Ġesù huwa dak li rebaħ. Huwa s-Salvatur. Huwa r-Re tar-rejiet, huwa r-Re tas-soċjetà u tad-dinja. U Ġesù qed iħabbar ir-rebħa tiegħu fuq il-ħażen, fuq id-dnub, fuq ix-xitan. U Ġesù qiegħed magħna għal dejjem. Qiegħed magħna għal dejjem fl-appostli, fil-Knisja u jaħdem permezz tagħhom. U din hija preżenza vera, profonda. Ġesù jkompli jgħix u jifdi lill-bniedem. Ġesù qalilhom, Morru fid-dinja kollha u xandru l-Bxara t-tajba u għammduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Preżenza misterjuża fil-Knisja. Ġesù ħaj fina. U llum Ġesù hu mur għand il-Missier. Għalhekk għedt illum hija l-festa tal-ġenna. Mhux li noqogħdu nħarsu 'l fuq u naraw sejjer, imma li aħna nkunu xhieda u nkomplu l-missjoni tiegħu li hu fdalna f'idejna. U għalhekk aħna lkoll irridu nkunu r-riġlejn ta' Ġesù. Aħna rridu nkunu l-fomm ta' Ġesù. Permezz tiegħu, Ġesù, permezz tagħna, Ġesù llum qed ikompli jwassal l-aħbar it-tajba lill-bniedem. Jien nista' nimla tassew il-qalb ta' kull bniedem u kull bniedem iħoss il-ferħ, il-paċi u l-imħabba li Ġesù jagħtina. U Ġesù jibqa' wkoll sinjal ta' kontradizzjoni. Jkun hemm min jemmen fija u jkun hemm min ma jemminx. U l-bniedem quddiem il-kelma ta' Ġesù irid jieħu deċiżjoni. Quddiem il-verità ta' Ġesù irid jieħu deċiżjoni jekk jaċċettax il-kelma tiegħu jew le. Ġesù qiegħed magħna. Ġesù qiegħed kontinwament jieħu ħsiebna. Hu s-Salvatur tad-dinja. Hu li għandu kollox taħt riġlejh. U n-Nisrani, kull Nisrani, Ried jagħmel li Ġesù jidher fid-dinja. Aħna lkoll irridu nkunu xhieda ta' dan Ġesù, tat-tjubija ta' Ġesù lejn l-umanità. Għaliex aħna m'aħniex mixjin wara xi ħadd li falla. M'aħna mixjin wara xi ħadd li ħareġ rebbieħ. U n-Nisrani jrid ikun xhieda mhux biss ta' Ġesù l-Imsallab, imma jrid ikun xhieda wkoll ta' Ġesù mqajjem mill-mewt. Ġesù qalilna frażi sabiħa fl-aħħar tal-Vanġelu, Jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Aħna lkoll qegħdin fil-vjaġġ tal-ħajja u f'dan il-vjaġġ tal-ħajja ngħaddu minn mumenti sbieħ ta' fe, ta' sodisfazzjon, ta' kuraġġ li tkompli timxi, imma wkoll ngħaddu minn mumenti ta' toqol, ta' wġigħ, ta' tbatija, ta' salib, ta' mard, ta' mewt, li dawn ħafna drabi jgħajjuna. Mal-kelma ta' Ġesù qiegħda hemm, Jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Ġesù qiegħed jassigurana li aħna m'aħniex waħidna, imma li hu miexi magħna f'kull mument tal-ħajja tagħna. Anki jekk forsi niddubitaw kif għamlu l-istess appostli, xi wħud emmnu u xi wħud iddubitaw. Imma Ġesù xorta waħda, meta jara l-umanità tagħna, id-djufija tagħna, huwa ma jibdilx il-proġetti tiegħu lejna, imma jibqa' dejjem miexi magħna biex lilna lkoll jagħtina u jeħodna, kif qalilna hu, fil-mergħat ta' dejjem. Nitolbuk Mulej Ġesu sabiex tibqa' magħna, tħalliniex waħidna, aħna lkoll għandna bżonnok, fuqek inqiegħdu nafdaw lilna nfusna u ħajjitna. Nagħmlu issa flimkien l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'Mulej wieħed Ġesù Kristu, Iben waħdieni t'Alla, imnissen mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, Dawl minn Dawl, Alla veru minn Alla veru, Imien isser mhux magħmul, Natura waħda ma tqis ssir u bdiet sar kollox. Niżel is-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna, u ħa l-ġisem bis-setgħa tal-Ispirtu s-Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Sal-Buħari, għada ta' Ponzju Pilatu, mietu tiflu. Fit-tielet jum qamu l-bejniwiet skont it-twebbgħa mqaddsa, u tela' s-sema, u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u l-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollhiex tmiem. u fl-Ispirtu s-Santu u lejn l-għati l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjun iweġġeb flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem bi fomm il-profeti, u fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarrma mudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja għaż-żmien li ġej. Amen. Illum il-Mulej tela' s-sema u qagħad fuq il-lemin tal-Missier. Lejh ġibed qlub il-bnedmin kollha u mliehom b'ferħ kbir. Nitolbu flimkien u ngħidu, Sultan glorjuż, ismagħna. Sultan glorjuż, ismagħna. Sultan glorjuż, qabel tlajt is-sema inti bgħatt l-appostli fid-dinja għal x'għandu l-Bxara t-Tajba. Ieqaf mal-Knisja tiegħek jew tħabbar l-Evanġelju lid-dinja kollha. Nitolbu. Sultan glorjuż, ismagħna.
Mulej int ridt l-Appostli tiegħek jgħallmu l-ġnus kollha l-liġi tiegħek. Dawwal il-fehma tas-setgħanin tal-art li kull ma jagħmlu jagħmluh għall-ġid tal-bnedmin kollha. Nitolbu. Sultan glorjuż, ismagħna. Mulej Ġesù inti tlajt fis-sema rebbieħ fuq il-mewt bid-dnub. Tella' fis-sema miegħek lil ħutna l-mejtin kollha, nitolbu. Sultan glorjuż, ismagħna. Mulej Ġesù, inti tridna nkunu xhieda tiegħek quddiem id-dinja. Qawwina bl-ispirtu qaddis tiegħek ħalli nagħmlu użu tajjeb mill-mezzi ta' żminijietna biex inwasslu ma' kullimkien il-bxara tiegħek ta' mħabba u ta' ħniena, nitolbu. Sultan glorjuż, ismagħna.
Mulej Ġesù ibanarna l-ħajr bi qed minna kull ma jista' ixekkel il-fidi tagħna u għammen nagħmlu użu tajjeb minn kull ħaġa li biha nistgħu nsaħħuha u nxandruha fost il-bnedmin kollha ta' rieda tajba, Inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Ammen.

Spirtu Qudus. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqagħu lejn idejh is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqaddsa kollha tiegħu. Jilqagħu lejh it-talb u l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek.

Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax il-Mulej Ġesù, is-Sultan tal-glorja, rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub, illum fost l-għaġeb tal-anġli tela' fl-ogħla tas-smewwiet, bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem, l-Imħallef tad-dinja u l-Mulej tal-eżerċti. Hu tela' mhux biex jitbiegħed minn Ċokontan, iżda biex aħna l-membri tiegħu nqawwu qalbna li aħna wkoll għad immorru warajh fejn mar qabilna hu, ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk dan il-ferħ tal-Għid, imxerred ma' kullumkien fid-dinja, Il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena, u l-qawwiet tas-sema mas-setgħat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek, Qaddis, qaddis, qaddis, Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija mill-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet! Imbierek min ġej f'isem il-Mulej! Osanna fl-ogħla tas-smewwiet!
Qaddis, tassew int Mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesù Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa l-ħobż, ratti l-ħajr, qasam, ta lid-dixxipli tiegħu u qal.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

Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesù Kristu, noffrulek, Mulej, il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddu lek ħajr għaliex għoxbok tilqagħna hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar, Mulej, fil-Knisja tiegħek imxerrda mad-dinja kollha wettaqha fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Alfred, Nicole, Giovanna, Mary u Joseph li inti għoġbok issejħilhom għal għandek minn din il-ħajja. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenn għalina lkoll nitolbuk, agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqaddsa u m'Alla Marija, mal-Appostli, ma' San Ġwann tas-Salib u mal-Qaddisin kollha, illi għexu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Agħmel illi magħhom infaħħruk u nsebbħuk b'Ġesù Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek, Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu s-Santu, u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ammen.
Fiduċja fil-Missier tagħna tas-sema, li jagħtina dak li aħna nitolbuh, ejjew minn qalbna ntennu t-talba li għallimna Ibnu Ġesù, Missierna li inti fis-Smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti fis-sema hekk da fl-art.

Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw il-hena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesù Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesù Kristu li għedt lill-appostli tiegħek, Nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Agħtiha s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll.
Agħtu din il-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom ilkoll.
Ħaruf t'Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenn għalina. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenn għalina. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, agħtina l-paċi.
Dan hu l-Ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Għenien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-Ħaruf, Mulej. Ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġesù, Ġesù.

Jien flimkien inġabru ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesù, jiena nemmen li inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek.
Ħeġġiġni bl-imħabba lik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Għadu mal-Papa u ngħidu din it-talba flimkien. Missier Etern li tista' kollox, il-kenn tagħna f'kull periklu, lejk aħna nduru meta nkunu mħabbtin u mtaqqlin, għax Inti sserraħna. F'fidi nitolbuk biex tħares b'kompassjoni fuq dawk milquta. Agħti mistrieħ etern lill-mejtin u l-faraġ lill-imnikkta. Ejja il-morda, serraħ fil-qalb il-moribundi. Qum ta' saħħa għall-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u għerf għall-mexxejja tagħna. Agħtina nitolbuk il-kuraġġ li nilħqu lil dawk kollha fil-bżonn b'imħabba, sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem qaddis tiegħek. Amen.

Insellmu flimkien lil Marija billi ngħidulha, Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, għalkemm għadna fuq din l-art inti tagħtina f'idejna l-ħwejjeġ tas-sema, agħmel li l-poplu Nisrani jinġibed b'xewqa qaddisa għas-sema fejn diġà tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Amen. U lei magħkom.
Miegħek ukoll.
Berikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.